Мин шушында, дуслар, туганмын. Шушы җирне, шушы һаваны иң беренче күргән күзләрем. Эх, чиккән кәләпү сүземә бигрәк килешә икән. Сәбәпләре күп инде аның.
Чок туш теле. Нәк Казан артында бардыр бер авыл, юк, Кырлай түгел, Ашытбаш.

Я, сөйләп җибәрегезче, ничек соң менә авылда яшәүләре? Авылда яшәү нәкъ Казандагы шикелле инде. Анда да эшләмичә яшәп булмый, китереп бирмиләр берәү дә. Монда да шулай ук инде. Эш яратырга кирәк инде. Менә бүгенге көндә авылыгызда ничә хуҗалык бар?
Элек 300 гә якын иде ул. Хәзер

Шуннан соң бөтен эшне эшлибез, бөтен эшне булдырабыз. Нишләп монсын гына булдыра алмыйбыз дип, әти кайтты да инде, я шуларга барып кайтыйк дип, алар Балтач районының Салавыч авылында ие. Шуларга барып, авый белән шуның теплицаны ничек ясаганнар икән, карап кайттылар. Шуннан соң нәкъ шулар шикелле итеп эшләп, теплицаны иткән ик, ул болай түгел иде инде. Шушын хәтлек кенә участок ию, менә бу, менә әле помидор утырган җир хәтлек кенә. Ипольтилин да алар болай итеп кормаганнар и икенче төрле и. Без моны хәзер яхшырттык, яхшырттык, яхшырттык. Үзебезгә уңайлы-уңайлы иттереп инде. Аларның апрель башында гына башлый торган и ул. Без моны инде кили-кили, атап инләр суза-суза, шуны модернизация ясап, без моны уже даже январьда да эшли торган итеп ясаган идек инде. Ә без данный момент моны февральнең уже Егермесеннән керешә башладык инде хәзер.
Хәзер кешеләр кибеттән кыяр сатып алганда, сез үзегезнекен ашыйсыз инде. Әйе, үзебезнекен дә ашыйбыз, шуннан соң шул кибеттән сатып алган кешеләргә тәкъдим итәбез. И алар безнекен күңелләренә якын итеп, бездән алырга тырышалар булганда. И тәме дә Тәмнерәк, яхшырак дип оценка бирәләр инде. Үзләренең кыярлары өлгермәгәндә авыл халкын да туендырасыз инде? Әйе, әйе.
Без моны хәтлек объем безнең үзебезгә генә ашап бетерә алмыйбыз, конечно. Шуңа күрә аларны базарга да алып чыгабыз. Казан халкын да тәэмин итәбез.
Әле тәмле микән? Ашап карыйк әле. Тәмле бу. Шәһәр кыяры белән чагыштырырлык та түгел. Яшьләр менә күбрәк авылдан ераккарак китү ягы, эштән качу ягын карый. Сез ничек менә шушы юлны сайладыгыз? Бу соравыгызга Әнгам Атнабаевның бер шигырен укып үтәс килә. Шияле тау, юкә урманы, бәпкә үлән баскан урамы, кышкы көннең салкын бураны, мин шушында, дуслар, туганмын, шушы җирне, шушы һаваны, Иң беренче күргән күзләрем, шушы җиргә пичәтләнеп калган кеп-кечкенә тәпи эзләре. Үз ягыбыздан китмәскә булдык инде, шунда эшләп, шунда яшәп, эшкә күнеп үскән балалар инде без. Шуңа күрә без эштән курыкмадык. И кем эшли шәһәр тормышына.
Күнмәдегез инде. Күнмәдек без, әйе.
Күреп кайттыгыз, әмма барыбер. Күреп кайттык, 5 ел, 5 ел яшәдек без анда шәһәрдә. укыдык. Шунда и кем әйтмешли, шәһәрдә торыр өчен шәһәрдә туарга кирәк анда, наверное. Ә Мәриямне менә
шәһәр кызы дисәң дә була. Ничек менә шушылай авылга кайтырга булдыгыз? Иң мөһиме, кайда торганың түгел, ә кем белән торганың. Менә Илнур күрдегез үзегез, Корт та бар аның, теплицасы да бар. Бөтен нәрсәне булдыра ул. Хәзерге вакытта шулай матур гына гаилә корып, ике бала үстерәсе әйе бит?
Әйе, әйе. Берсенә 5 яшь, Ризванга майда менә 17-се 1 яшь тула ала бирсә. Исмәгыйль, сиңа ничә яшь? 5 яшь. Казанда Яшел Үзәндә булганың бармы синең? Әйе.
Кайда күбрәк ошыйсың сиңа, авылдамы, Казандамы? Авылда.
Авылда нәрсәсе белән рәхәт соң? Менә монда дуслар бар. Син бик матур җыр беләсең дип беләм. Әйеме? Әйе.
Җырлап күрсәтәсеңме соң безгә? Әйе.
Әйдәле.
Кәләпүш, кәләпүш, энҗе мәрзәннәр чик. чиккән, ел чиккән кәләпүш үземә бигрәк килешә икән. Чиккән кәләпүш үземә бигрәк килешә икән. Бер үзегез генә шушы эшне алып барасыз, гаиләгез белән инде, әйеме? Әйе, әйе.
Гаилә белән бергә мин Казанда вакытта Мәрьям дә булыша, аның бит теге көне бозылып китәргә мөмкин ярсыгат сайын я суытып җибәрә, я ни, я кар ява башлый, без бит инде кышкы якта уже башлыйбыз аны. Форточкаларын ачып торырга кирәк, җилләтергә кирәк. Әз генә сыйрыс була башласа, аның яфраклары нә саргаеп китә. Влажны бик сизә торган үсемлек ул кыяр. Шулай булгач, андый нюанслары күп инде аның. Өйдә дә контроль Контроль итәргә бер кеше кирәк барыбер.
Кыяр уңышын кайчан җыя башладыгыз инде? 10 апрельләр булгандыр, наверное. Хәзер тулы кешенә уңыш бирә инде. Әйе, хәзер менә ул башта яшь вакытта кыяр җыеп аласың, бар теге яшь булганда әкренрәк үсә. Менә хәзер ул ныгып уже нитеп киткәч, бер үсеп, сабаклары ныгып, Киткәч, ул күбрәк бирә башлый инде. Көн ара җыеп була. Ә болай әле 3-4 көнгә бер җыя идек әле. Ә кайчанга кадәр җыясыз уңышны? Почти көзгә хәтлек булырга может ул. Төрле-төрле сортлар инде мондаймы? Монда, монда бер генә төрле сорт. Монда кураж дигән генә сорт. Ул товарный виды яхшы аның, и кеше яратып ала аны. Лютая рутырткан идек бер елны. Ул турецкий нидән ни, турецкий линия. Ул тоже бик матур, товарный вид бик яхшы аның да. Аның орлары кыйммәтрәк инде. Помидорларыгыз да берләнгән инде имеш чәчәккә, чәчәк атып утыра. Кайчан моның уңышын аларга аласыз инде? Помидор 3-4 айдан бирә башлый үзенең уңышын. Без моны утырттык. Семечкаларын җиргә төрттек. 7 мартта.
Сезнең шушы шөгылегез күбрәк кыяр үстерүгә индеме? Помидор әзәзләп кенәме? Әйе, кыяр, кыяр күп объемда инде, күп дип помидорга караганда. Ә помидор, помидорны тоже ашап бетереп булмый. Мәрьям консервировать итә, соклар ясый, бик тәмле булып чыга инде. Натуральный продукт ашыйбыз. Ансы күбесенчә үзебез өчен бара инде. Ансы сатуга чыкмый инде. Сатуга бик әз генә чыга инде, бик әзе генә чыга. Ә кыяр уңышын күпме күләмдә аласыз? Менә исәпләгәнегез бармы елына? Аны исәп, исәпләп барып булмый. Аны исәпләп барып булмый. Исәпләп, исәпләп язып барабыз да без. Әй, аннан соң эшләр күбәя, нитә, аннан соң тагын төшеп кала ул шөгыль безнең. Аны Аны теге бер кустан да теге әйтеп булмый, шуны кыяр чыга дип. Анда 7 кило дигән, например. Ну, кәгазендә инде, рекомендациясендә инде. Ә ул җидән дә күп бирергә мөмкин, ә кайбер өлешләрендә аның җидән әз дә булырга может. Менә бу якты, менә кругом якты ягында аны кыяр күбрәк була, әнә күргәнегезчә, менә боковой җирләрдә, ә уртада күләгә, күләгәдә барыбер начар үсә инде кыяр. Менә эшне башлап җибәргәндә барыбер теге башта килеп чыкмый ич инде өйрәнәсең, нимә. Хәзер остардыгыз инде. Ничә ел булды инде менә теплица тотканыгызга? Менә 15 ел тулмый барын дип исә тотканга. Аңа хәтлек тәзрәк тот нитәйек буга инде. Ә бу менә бу шушы социальнага җиткергәнгә бер 4 4 елдыр әле. Менә шушы именно шушындый социальнага җиткергәнгә 4 кенә ел әле. Угу. Аны теге агрономнан да теге кызыксынып карап киттеләр. Моннан да яхшы була алмый инде теге дип исән ние ди. Ясалышы ди, отоплениесе ди. Моннан да яхшы була алмый дип киттеләр инде. Монда әйбәт кенә үстергә дип әйттеләр инде. Ә хөнәрегез буенча үзегез кем? Хөнәр буенча ветврач, Казанский академия ветеринар.
Ветеринар академиясен Әйе, әйе. тәмамладыгызмы? Ә хайваннар белән эш итмисез инде, ничектер бакчачылыкка күчкәнсез. Юк, бакчачылыкка күчүнең сәбәбе шул инде. Менә э, без укыганда бик күп чыга ие ветврачлар. Безнең белән дә ничә анда

Любой теге бит врач кайтыр иде дип, просто э, бит врачлар баралар, җитмәү түгел. Просто түлиселәре килми, шуңа күрә шундый ни инде кытлык. Дип әйтик мә инде. Мәсәлән, миндә әгәр дә достойный хезмәт хакы булса, мәсәлән, моның белән бу бит бик авыр бит ни шөгыль инде. Ма кыш көне эшли башларга кирәк, карын керәгә кирәк, нин дип итсен ягырга кирәк, әнә кар баса, карын керәгә кирәк. Утынын әзерләвенә бер история инде аның. Шуны әйтәсе килә, теге минем өчен әгәр дә акчасы булса, теге ни инде хезмәт хакы любой кеше кайтып эшләр иде. Шундый эштә генә эшләрегез, үз эшегезне булдырмас идегез, әйме? Ие, ие, ие. Ул кызык, кызыктан теге кул чышканнан эшләнелми ич инде бу эшләр барыбер. Теге семья булгач, ни булгач, э, гаиләне алып барасы бар, ни барасы бар. Ул теге 15 15 меңгә хәзер Ни э, түли башласаң да, газларны, утларны түли башласаң да, күпме генә кала инде. Ә балаларны садикка әзерләсәң дә инде, э, хәр мәктәпкә бар вакыты җитә. Анда уже киемнәр, ниләр, бөтенесе алар кыйммәт инде хәр барбер. Менә шушы кыяр помидор үстерүдән тыш тагын бер шөгылегез бар дип беләм. Әйе, анасын кортлар тотабыз әле. Ансы элек ию участогында гына иде. Анасын кортлар күбәеп китте дә урманнан арендага җир алып, шунда эшли башладык инде, шунда күчтек пасеканы.
Хәзер урманның Уртасында шушындый үзегезнең кортчылыгыгызны булдырдыгыз индәем. Әйе, менә Аллага шөкер, урманда кортлар өчен уңайрак та. Урманда беренчедән җил юк, икенчедән погодный условияләр начар вакытта да алар оча ала. Аны мәсәлән колхоз кортчылык оештырганда, элек һәрбер колхозда кортчылык бар иде. Алар аны үзләренең җиренә чыгарып куярлар иде. Юк, алар аны урманга урнаштырганнар. Колхозның бит инде җире бар, кая куйса да була. Елгасына төшереп куйса да була ул аның. Юк, менә именно урманга куйган ул аны. Шушы умарталарны карау кыенмы? Яныңда өйрәтеп җибәрүче булганда, кемнәндер өйрәнүче өйрәнә алганда, эшне читен дип әйтмәсем мин. Аны бит әле, мәсәлән, шул эшне эшлим дигәндә, өйрәтәле дип килгәндә өйрәтүче булмый. Ә сезнең теге ярдәмчегез әтиегез? Әйе, әти, әти белән шул әти янында йөреп, барышка да өйрәнеп беттек инде без үзе. Хәзерге вакытта 53 умарта бар.
Күпме бала була инде шушы умарталардан? Кортларның төрлесе бар инде, кешенең дә төрлесе бар ич инде. Менә эшләмичә ятканнар бар, эшләгәннәр бар. Кортлар арасында да шулай инде ул. Бер оя Даже 50 килограмм бал бирергә мөмкин. Бер килодан 5 кило да алмаска мош. Бер елны бер оядан бер фләгә бал алган бар безнең.
Илнур, менә шундый зур йортларда төзеп киләсез инде, әйеме? Әйе, әйе.
Башлаган ник Аллага тапшырып, курыкмыйча монда чыккач та шул елны диярлек була инде материаллар җыя башлап, шушы йортны төзи башладык инде. Белгечләрдән сорагач, итгә кердек инде, 50 проценты булгандыр инде. Юк ди, 30 процент булды инде, 30 процент кына булды әле дип әйтте. Менә бу түбәгә кергәне 30 процент дип әйткән булалар инде. Мәриям менә хатын кыз өчен иң мөһиме ул теге балалар үстерү өчен шартлар булу бит инде. Авылыгызда моның белән ничегрәк? Авылда садик бар инде, бакчалар бар. Исмагил садикка йөри. Ризван да Алла бирсә садикка барар. Икенче елны. Ә, Мәктәптә бар, балалар укый. Исмәгыйль, син монда төп ярдәмче инде димә, тиеңнең әниеңнең. Әйе.
Әйдәгез күрсәтәм бозауларны. Бер, ике, өч, дүрт, Биш, алты. Ага, монда ничәү?
Бер, ике, өч, өч, дүрт.
Дүрт булды. Тагын кемнәр бар сездә? Роллер.
Әйдәгез броневалны күрсәтәм. Броневалга килеп җиттек. Бүген өч йомырка алып кердем.